Bella ciao amigos an herzlech wëllkomm zréck hei bei eelefwf Gaming. Ech sinn de Joé an ech erzielen iech haut mol wisou et gutt ass ze zocken an ee Gamer ze sinn. Dat heescht falls dir zum Beispill ee Kolleg hutt deen net vu Gaming iwwerzeegt ass, da ginn ech iech elo 5 Grënn engem aneren de Géigendeel ze beweisen. Also sidd der ready? Dann elo gutt nolauschteren. Ah jo, an ier ech et vergiessen, ech wäert iergendswou an iergendswann am Video ee Secret Fakt iwwert Gaming verstoppen. Dat heescht net nëmmen d'Oueren op mee och d'Aen ophalen. Allez vill Spaass. Et gi vill Beräicher an der Aarbecht, déi eng gewëss Aan-Hand-Koordinatioun benéidegen, wéi zum Beispill Dokteren. Eng gewëss roueg Hand a gutt Koordinatioun ass doranner wichteg, weshalb well vill Chirurgen fir Training op Virtual Reality zeréckgräifen. Gaming trainéiert nämlech är Hand-Aan-Koordinatioun, ausserdeem och d'Konzentratioun an d'Opmerksamkeet. dat duerch eng Studie mat zwee Gruppen, eng mat erfuerenen an eng mat onerfuerene Gamer, getest gouf, an déi erfuere Gamer déi aner Grupp däitlech outperformed huet bei verschiddene Wuernam-Aufgaben an Ënnerscheeds-Musteren. GG soen ech net mat menge Gaming Friends. Ween hat et nach net gesot kritt, dass Gamer all net sozial sinn an nëmme virum Monitor sinn an net kommunizéieren, beziehungsweise keng nei Leit kenneléieren? Mee stëmmt dat dann och? Institutiounen aus England a Kanada hunn eng Studie gemaach, fir ze kucken, wéi oft antisoziaalt Verhale bei Gamere vertrueden ass. An dobäi erauskomm ass, datt Leit, déi sech ëfters mol zocken, méi kommunikativ sinn an méi frëndlech op nei Leit wierken. Ausserdeem hëlleft Gaming géint d'Depressioun. Kléngt villäicht onglabwürdeg, is awer esou. An zwar mat dem Spill Spark, eng bëssen aner Aart a Weis vun Therapie. An dem Spill kreéiert een nämlech een Avatar, mat deem een am Spill Géignere muss lassginn am Donkelen, déi negativ Gedanken. All Level behandelt generell Faktoren iwwer Depressioun, wat Weeër beinhaltet, ze relaxen an mat negativen Emotiounen ëmzegoen. Do ass zwar eppes drun, ech krut och well gesot dass ech entspannt wërken op nei Leit. Wousst der schon dass Gaming hëlleft fit ze bleiwen? An domat mengen ech elo net Fifa oder NBA zocken, mee éischter bezunn op Nintendo. Aktiv Spiller wéi Wii Sports an Wii Fit ginn ëmmer méi oft fonnt an Spidoler oder Altersheemer. A Studien hunn Tests gemaach mat Kanner mat aktive Videospiller, also Wii Sports an esou Geschier, Fernseh kucken an um Lafband lafen. D'Team huet rausfonnt, dass déi Kanner, déi aktiv Games gezockt hunn, op dat gläicht rauskomme wéi déi, déi um Lafband gelaf sinn. Déi zwee Aktivitéiten hunn ongeféier déi gläich Unzuel un Kalorie verbrannt, dräi mol méi wéi déi Kanner, déi just Netflix gekuckt hunn. Also Schluss mat Dausende vun Euro ausgi fir Fitnessgeräter a bei der Saturn an eng Wii kafen. Lo mol dovun ofgesinn dass Gamer méi ausgeprägt Reflexer hunn an oft besser sinn wann et um Teamwork geet, jo jo dat soen ech och lo just fir eis nach méi ze luewen, mee Gaming ass och lehrreich. Wou an der Zäit nach vill Games ouni konkret Storyline oder realem Hannergrondgeschéie waren, sinn haut vill Games méi baséiert op reale Geschéinnissen. Dir braucht also villäicht Hausaufgaben a musst fir eng Geschicht-Prüfung léieren, da kann ech iech Assassin's Creed empfeelen. Sou mecht Léiere gläich vill méi Spaass! Wann Leit sou Games spillen, krëtt een eng ongeféier Idee vun deenen deemools passéierten Ereignissen. An oft liese vill vun den Gameren doduerch méi genau a méi gär iwwert dat Thema, wat a sengem Spill geschitt ass. Méi genau wéi eis Net-Gamer Matmënschen. Ween ass dann dofir, dass Spiller wéi WW2 oder Assassin's Creed och an d'Schoulcoursë mat agesat ginn? An elo dee wichtegste Grond, wisou Zocken einfach dat Gréisst op der Welt ass. Ech kennen näischt a mengem Liewe wat mech dozou kéint bréngen net méi ze zocken. An dat sollt kee vun eech. Gaming ass halt een Hobby vu villen. Mir sinn alleguer vu kleng un schonn op de Geschmack komm wéi séiss Zocke ka sinn. An no enger Zäit kënnt een ëmmer méi a Versuchung ze zocken, besser ze ginn, ob dat elo op ee bestëmmt Spill bezunn ass oder einfach an Open Worlds ra steigen An alles ze vergiessen a mat sengem Game ze verschmelzen, soen ech elo mol. Dat ass eppes, wat Leit wéi manch Elteren oder aner Leit net verstinn, well se et selwer ni erlieft hunn. Mäin éischt Spill, wat mech a Richtung vu Gaming bruecht huet, war deemools Harvest Moon op der Playstation 1. Dat wäert ech ni vergiessen, wéi ech dat deemools mat mengem Brudder gezockt hunn. Ab do wousst ech, Gaming wäert mäin Hobby sinn. An esou ass et komm, a souguer nach méi. Dir kënnt mer jo gär mol verroden, mat wat fir engem Game Dir ugefaang huet. Dat géing mech mol brennen interesséieren. An mat deem Wuert verabschieden ech mech och fir haut a soen iech Merci fir d'Nolauschteren. Dat war et da souwäit vu mir. 11F Gaming, däin Channel fir Videospiller a méi zu Lëtzebuerg. Ech sinn de Joé, ech wënschen iech nach e schéinen Dag, bis déi nächst Kéier an Ciao!